Mae'n joio dod yma achos mae digon o choice o cyffylau yma. Mae digon o pobl i gael chat bach yna. A fi'n enjoyo cael y brecwas yma. A brecwas pein yma. Ni'n falch gweld heddi, mae'n gwneud swn i wedi cael sel gyffylau mas blwyddyn a hanner. A mae'n hir amser a mae'n neis gweld uh, prynwyr a gwerthyr yn dod mae allan y bydder. Dydd ioed diwetha'r mis uh, Wedi bod eriod uh, lot o bobl yn cymeriad diwrnod off gwaith yn special ar uh, dyddiau diwetha'r mis, uh, gwbl o beins neu, neu mas, uh, chi'n mynd ddiddordeb cyffylau ynddo fe. Mae fe bwrlwm yn y pentre a, a mae'n dod ar pentre yn fyw a mae'n nais weld e, mae'n gweud mae llan byddwr yn enwog am y sales gyffylau diwedd y mis, dim jyst yn bryden fawr ond dros y byd. Lot o reole i gael, mae gyda ni boi security war y teg gyda ni'n helpu ar track and trace ac yn y blaen a, a chi'n bod um, ni'n cymeryd y passport sy'n mynd fel maen nhw'n dod mewn. Gobeithio geith pob un good trade ond mae rhaid ni ddangos bod ni'n gwneud y job yn iawn nes gwrs gewn ni'n gwneud y job yn gwbl.
Er, os rwy'n wedi 7-8 blwydd oedd yn dod lama i weld cyffyle, gwerthu cyffyle a brynu cyffyle lama. Oedd y ci a dad i arfer dod yma, so Ie, yeah, just cadw traddodiad i fynd, really. Mae fy hen buildings a hen, ta, yr un hen gwerthwyr sy'n yma, yr un hen boi sy'n dod i prynu, a mae pawb dod i weld i gilydd bob tro, mae just pawb y cup o tea a mae ffyd stand i gael fyna, so, yr un hen bethau sy'n gael bob tro, mae wyrgylch bach special, mae mwy na dim byd.

Wel, fi wedi bod yma, dyn nhw'n ymlaen, mae'n hyn nawr, weddol regular am 76 o blynyddau.
Mae'r fomed fawr wedi dod, dewch i gynnig. A nes a'ch chi'n glygu prynu, cynnigwch yr un peth yn just dropwch mas cyn y diwedd. Pwrlig Fi sy'n gwerthu'r catalogs a watsio fod pobl wedi talu iddo mewn a bethe a watsio fod masks a chwbl 'da nhw. Ni'n lwc- ni'n yn lwcus iawn bod y bod yr marts yn cadw fynd. Dyna beth sy'n cadw'r businesses a chwbl i fynd yn y pentre a tynnu crowd i fyn' mewn iddo fe.
Mae cymuned bach sbesial 'ma, t'wod sai'n sa ti'n weld hwn yn amal iawn yn bobman t'wod mae'n gwahanol i mart defen ne' da ma' w- ma' bach o bawb 'ma ma' cymuned bach unigryw 'ma. Wel, traddodiadol, mwy na dim byd, yr hen, hen bobl, oedd arfer bod boi fan hyn yn neud y rhaffe, bydde, twod, ti weld nhw bob tro, mae stori bach gwahanol yn nhw bob tro i weid wrth y ti, twod, mae eitha neis i codi calon, mwy na dim byd, mae eitha neis dod lan mae i weld pobl a, ie, yeah, cymeriadau bach traddodiadol.
I dydd y dydd, mae Llanybydder dawel, chwa pentre, chwa fel pentre unrhyw le, rili, chwa mae'n jyst pentre tawel, Ch'o' fel sêl heddi nawr ma' fe'n ch'o' ma' fe'n jyst com- com- completely wa'nol 'de ch'mo' ma' shwt gymaint o bobol yn dod.
Good. I mean mae'n good i'r ardal a good i i bopeth yy yn byd y cyfyle. Fel gwerthwr, y peth pwysica i fi rili bo' nw'n ca'l cartre da, ond hefyd licen i ca'l yy pris da amdanyn nhw heddi hefyd. Braf gweld bo' 'na farchnad i ga'l yndydi a ma' 'na Mae yna farchnad dda yma, mae yna bobl di hel ac uh, mae pawb i weld yn cadw at y cyfyniadau yn dda iawn a gobeithio na wnaethon ni'n stopio yn byd yn y dyfodol de. Dau gog yn hapus iawn i lawr yma Sir Gar. Yndar, yndar. Bendigedig, yndar.
Fel, fel busnes, ni'n ni bles iawn o cael pob un ôl yn llan y byddyr. Mae fe neis cael y bwrlwm nôl yma unwaith eto um, a gobeithio gallu dda parhau nawr o fus i fus o hyn ymlaen. Yn ôl i gwaith, fi a Glei. Neu fydd catalogs wedi mynd i gyd, wedi mynd â nhw.